א יעדן טייערע אידן, לעבן אונז היינט אין די צייטן פון משיח, איז דאס די לעצטע תקופה פון גלות פאר משיח וועט קומען. איז דא א משנה אין מסכת סוטה פרק ט' סוף פרק, דאס איז א לאנגע משנה, די לעצטע משנה, און א חלק פון די משנה איז די משנה מסביר ווי אזוי די וועלט גייט אויסקוקן פאר משיח וועט קומען, און די משנה איז מסביר ווי די וועלט גייט זיין, אלעס גייט זיין איפכא מסתברא, א אפסייד דאון ווארלד, איז די משנה הייבט אן בעקבות בעקבות דמשיחא, עקבות איז א לשון פון עקב, פון א פירשט, און די פירשט איז די אונטערשטע חלק פון די פיס, פאר די פיס ענדיגט זיך. סאו זאגט די משנה א לשון פון עקבות איז א משיכה, זיי עיכב גלייך פאר משיכה העט קומען, די לעצטע תקופה איז חוצפה יסגא, חוצפה גייט זיך פארמערן, גייט זיין אסאך חוצפה אויפן וועלט, וואס איך מיין אז היינט צוטאגס איז א וועלט פון חוצפה, ס'נישט דא קיין שום רעספעקט, ס'נישט דא קיין חשיבות פאר עלטערע מענטשן, סאו חוצפה יסגא, יא חוצפה גייט זיך פארמערן, ויוקר יאמר, זאגט די משנה אז אלעס גייט טייערער ווערן, ביסט די לעצטע מאל געווען אין גראסערי? זעסט ווי פרייזן פארן ארויף? האסט לעצטע מאל געוואלט קויפן אדער ליעסן א קאר? יעדע זאך וואס דו ווילסט קויפן אלעס פארט ארויף מיט די פרייז, יעצט ס'איז נישט נאר דא אין אמעריקע, ס'איז אין יוראפ, ס'איז אין ארץ ישראל, אין עיזשע, אין סאוט אמעריקע, אין די גאנצע וועלט איז דא אינפלעישן, און ווער ס'קען אביסל היסטארי פון עקאנאמיקס ווייסט עז פאר עז ווי נאו איז קיינמאל נישט געווען אזא זאך אזא ווארלד ווייד אינפלעישאן, ס'איז קיינמאל נישט געווען אינפלעישאן אזוי ווייט די גאנצע וועלט אויף אזאלכע הויעכע נאמבערס, סאו זאגט די משנה ויוקר יאמר זאכן גייען טייער ווערן. הגפן זאגט די משנה ווייטער הגפן תתן פריה והיין ביוקר, נאר דא איז די גרעסטע איפכא מסתברא אז הגפן תתן פריה, ס'וועט וואקסן גענוג טרויבן, און והיה אין ביוקר. ווייל יעדע מארקעט אויפן וועלט, די וועג וויאזוי ס'ארבעט איז סופליי און דימענד, און ס'אלץ אזוי געווען, די מער סופליי ס'איז דא עקארדינג צו דימענד, דאס טייטש אז לאמיר זאגן גאלד, פארוואס איז גאלד טייער? ווייל ס'איז דא א גרויסע דימענד, יעדער וויל גאלד, אבער די סופליי איז דא ווייניג, ס'איז נישט דא קיין סאך גאלד אויפן וועלט, איז מילא גאלד טייער, איז יעדע זאך וואס איז טייער איז ווייל ס'איז דא ווייניג. יעצט אנדערע זאכן וואס די גייסט אריין די צאלסט פֿינף סענט פאר עס ווייל עס איז א קליינע גארניש איז פארוואס קאסט אזוי ביליג ווייל עס איז דא גענוג פאר יעדעם אדער אסאך מאל ווייל עס איז נישט דא קיין דימענד קיינער וויל עס נישט סאו עס איז טאקע דא ווייניג אבער עס איז דא גענוג פון עס איז זאגט די משנה דא עס גייט זיין פונקט פארקערט ס'גייט זיין אסאך וויין אבער ס'גייט זיין טייער זעסט אלע דורות ווען איז וויין טייער געווארן ווען ס'איז געווען ווייניג ס'איז נישט געוואקסן גענוג טרויבן איז מילא איז וויין טייער געווארן היינט איז דא גענוג טרויבן און וויין איז נאך אלץ טייער. איז גיי אריין אין א וויין סטאר וועסטו זען בדרך כלל רוב וויין סטאר האט אזוי ווי איין שעלף, אפשר אביסל מער ווי איין שעלף, פון זאכע צען דאלער צען דאלערדיגע וויין, פופצן דאלערדיגע וויין, און רוב סטאר איז דרייסיג פופציג הונדערט צו שי ס'איז פליט נאמבערס דארט. יעצט און דו קענסט קויפן וויפיל דו ווילסט פון די הונדערט דאלערדיגע באטל. ס'איז דא א שפע דערפון, יעדע זאך איז היינט גייסטו אריין דאס איז ספעשל ריזערוו, ס'איז ספעשל ריזערוו, יא, באט זיך דא הונדערטער ספעשל ריזערוו, און פון די ספעשל ריזערוו אליין איז דא אפאר טויזענט באטלעך, סאו וואס איז אזוי ספעשל אבאוט איט? סאו ס'איז פונקט פארקערט ווי שכל, שכל איז געדארפט אריינקומען א מאסטער האט געדארפט האבן א גאנצע זאך א סעלעקשאן פון רוב שעלווס, צען דאלער דיגע? פינף דאלער אקעי שוין היינט זייער ביליג עקארדינג צו אינפלעישאן, צען פופצן דאלער וואלט געדארפט קאסטן א געהעריגע באטל וויין, און נאך וואלט געדארפט זיין עפעס איין שעלף דארט פון גאר חשובע וויינען ממש אז ס'טאקע דא א ס'עיקר מציאות האבן אזא באטל, דאס וואלט געדארפט זיין אביסל טייער, אבער גייסט אריין אין וויין סטאר און ס'נישט אזוי, דאס זאגט די משנה, ס'גייט זיין פונקט פארקערט ווי שכל, און פארוואס איז אזוי? איז קודם כל ווייל די עולם האט ליב צו טרינקן, און נאמבער טו איז ווייל מענטשן ווילן נישט אריינקומען אין סטאר זאגן העי איך האב געצאלט צען דאלער פאר א באטל וואס מאכט זיך? כ'בין עפעס א ביליגער חברה'מאן? איך צאל פופציג דאלער איך צאל הונדערט דאלער די דרייסיג די דרייסיג דאלערדיגע איז אפילו צו ביליג פאר מיר סאו אבער ס'איפכא מסתברא. און דאס זאגט די משנה, און דאס איז איינע פון די סימנים וואס גייט זיין דעמאלטס, אז עס גייט זיין א גרויסע סופליי, מער וויפיל דימענד דארף עס, און מינימאלען גייט עס זיין טייער. והמלכות תהפוך למינות, די משנה זאגט נישט וועלכע מלכות עס איז, קען זיין די משנה מיינט ארויסצוברענגען די עיקר אז די מלכות ווי אידן גייען וואוינען, רוב לענדער ווי אידן וואוינען, און אידן האבן געוואוינט אין די לעצטע צוויי טויזנט יאר כמעט אין גלות, האבן באקומען א שטיקל גלויבונג אין די אייבערשטערס אפילו זיי גלייבן אין פארדרייטע גלויבונג איז מינעמאלעם האבן זיי א שטיקל שייכות צו גלייבן אז ס'איז נאר דא איין באשעפער אויפן וועלט און זיי האבן געהאט א שטיקל חשיבות פאר דעם און מ'האט געבויט לאוס, געזעצן, די לענדער אפילו אמעריקע, יוראפ אלעס איז געפירט געווארן און אמעריקע פירט זיך נאך ביז היינט א גרויסע חלק וואס קומט פון די תורה. און עט קומען תהפוך למינות עט זיך אנרוקן א לעפטי ליבעראל גאווערמענט און זיי נעמען איבער די גאנצע וועלט און זאלן איבערדרייען אלעס אויף מינות און אינגאנצן טרייען אינגאנצן אויסצורייסן די תורה ואין תוכחה ס'עט נישט זיין קיין תוכחה יעצט וואס טייטש תוכחה? ו ווען תורה שרייבט אחייך תחי' סאמעסייכו שרייבט תורה אחייך תחי' כסאמעסייכו ולא שישו לב חית איז קודם ווען א מענטש גייט און זאגט איינעם מוסר ולא שישו לב חית קענסטו נישט דערהייבן אז יענער האט געטון עבירה דאס טייטש דו דארפסט ביי דיך איינזעהן אז דער האט נישט געטון קיין עבירה און די איינציגסטע וועג דו קענסט אים מוסר זאגן אבער די תורה שטייט אחייך תחי' כסאמעסייכו שטייט נישט גיי זאג אים מוסר אחייך תחי' וואס טייטש אחייך תחי' ס'איז א לשון הוכחה ווייז אים אויף, גיי צו דעם איד, רבי איד, כ'גלייב איר האט זיך טועה געווען, דארפסט אים אויפווייזן, מילא איז די איינציגסטע וועג דו קענסט אים אויפווייזן אז דו אליינס קענסט לערנען, און אז דו קענסט נישט גוט לערנען און דו קענסט נישט גוט די הלכה, וויאזוי קענסטו אויפווייזן, אפשר קען ער בעסער לערנען ווי דיר, און ער ווייסט בעסער אז וואס ער טוט איז יא גערעכט. סאו דארף דער מענטש קודם וויסן ביי זיך אז ער איז קלאר אין די הלכה און ער האט געזען אז ס'איז נישטא קיין שום וועג וויאזוי יענער קען טון אזא זאך, איז דיינס איז וועג, דו קענסט גיין צו אים און אים אויפווייזן אבער טארסט נישט האלטן אז ער האט געטון עבירה. סאו, היינט צוטאגס קען מען זען אסאך מענטשן גייען און מ'זאגט יענעם עי די דאס טויג נישט יענץ טויג נישט יא יא באשייגעצן יענעם איז דא גענוג אבער תוכחה צו גיין יענעם אויפווייזן ווייז אים אויף! קום און ווייז אים אויף אז ער קען, אז ער האט געמאכט א טעות דא. יעצט וויינט איך אייך. יעצט דא מפרשים שרייבן וויינט איך אייך אז היות יעדער איינער זיין נכשל און עבירה האט נישט זיין ווער ס'זאל ווער ס'זאל זאגן פאר איינעם יו נאו טוסט טוסט נישט ריכטיג, אדער לאמיר זאגן ס'וועט יא זיין אפאר ערליכע אבער דער וועט אים זאגן העי דו טוסט נישט ריכטיג וועט ער אים צוריק שרייען איז יא אז טאמער וועסט טרעפן פון היינט א מענטש ס'דא מענטשן וואס קומען אריבער זאגן העי רבי איך מיין איר זענט זיך טועה אין הלכה ס'דא אזעלכע מענטשן. אבער היות יעדער איינער האט דאך א שוואכקייט וועגן עפעס אנדערש, שרייט איינער צוריק, אה, לאמיר דיך לייגן אויפן טיש, מיר זעהן פונקטליך וואס דו האסט צו, דיין לעבן, צו ביסט אזוי ריכטיג, ביסט אזוי גראד. סאו, דאס טייטש, איין תוך איך, עס וועט נישט זיין קיינער זאל איינעם אויפווייזן אז דו טוסט עפעס נישט ריכטיג. בית ועד, דיעל איז ניס, וויפיל איך פארשטיי, אז ווי מענטשן זאלן זיך צוזאמקומען און זיין זנות, היינט צוטאגס האט מען געמאכט וואמענס רייטס, איקוועל רייטס, סארי נישט וואמענס רייטס, איקוועל רייטס, וואס טייטש איקוועל רייטס, נאמאר אראפנעמען די שקר פון די איקוועל רייטס, טייטש ענהענסמענט פון זנות. לאמיר גרעסער מאכן און שטערקער מאכן זנות אז ווי די גיי זאל אלעס זיין אויסגעמישט, סאיז ערשט אמאל די וועלט פארשטאנען אז סאיז דא א פלאץ דא קומען זיך צאם מענער און דא קומען זיך צאם פרויען, סאיז געווען אפגעטיילט, היינט איז די זאך עוקר מן השורש געווארן, אלעס איז איקוואל רייטס, וואס געשעהט? אסאך זנות, אויף ווי מען גייט ווי מען קומט זיך צאם ווי מענטשן זענען איז אלעס געבויט אויף זנות. און דאס איז פשט אין די משנה אין בית ועד יהיה לזנות. יעצט זאגט די משנה אפאר זאכן וואס גייט געשען וואס לכאורה מיינט זיך זיין שלעכט. והגולל יחרב, גולל איז לכאורה צפון פון ארץ ישראל, אבער מען ווייסט נישט פונקטליך די גרעניצן ווי גולל איז, צו עס איז מרום צפת טבריה, צו עס איז לעבן מרום צפת טבריה, צו יענע געגנט, צו עס איז די גאנצע נארט, די גאנצע צפון, אבער גולל העט חרוב ווערן. והגבלן יצ שוים, און גבלן וועט אינגאנצן פארטיליגט ווערן, עס וועט נישט בלייבן קיין זכר אזוי ווי יעצט, ס'איז דא וואס זאגן אז גבלן איז דארט ווי היינט איז די גולן הייטס, ווייל דארט איז געווען פון די שבטים, כ'פארגעסן צו איך מיין ראובן און גד און חצי שבט שמעון האבן נישט אדורכגעגאנגען די ירדן, און דארט ווי די גולן הייטס איז היינט, יענע חלק האט באלאנגט פארץ ישראל אין די צייטן פון ערשטע בית המקדש, סאו ס'דא וואס טענה'ן יענץ איז גבלון, אז יענץ גייט ווערן אינגאנצן פארטיליגט, און נאך וואס טענה'ן ניין אז ס'איז לעבן די גרעניץ פון גאזא יענע שטח איז גבלון, סאו קיינער ווייסט נישט זיכער ווי גבלון איז, אבער גבלון וועט ווערן אינגאנצן פארטיליגט, ואנשי גבול ווי וועלכע גבול רעדט מען דא? אז די מענטשן וואס וואוינען ביי די גבול איז סובבני מעיר לעיר ולא יחונוני. ס'טייטש ס'זאל זיין מענטשן וואס וואוינען ביי גרעניץ און זאלן האלטן איין גיין פון איין שטאט צום צווייטן און ולא יחונוני איז א לשון זאלן נישט קענען רוען ווייל זאלן נישט נושא חן זיין אין קיינעם קיינער זאל נישט וועלן העלפן קיין עפעס אזא מין זאך. סאו ווער דער גבול די אנשי גבול איז איך ווייס נישט, און איך ווייס צ'י איינער ווייסט, ס'וועט זיין עפעס אנדערש איך וויל וואס זאל נישט האבן קיין פלאץ צו וואוינען. סאו אדער מיינט דאס אז ס'וועט זיין א מאדנע זאך אז אזא זאך גייט קענען געשען, אזויפיל זאכן, אדער מיינט עס אז ס'וועט זיין די משטרה וויל אויך ארויסברענגן, חוץ דעם עס וועט זיין א משה קאפויער וועלט ווי אלעס גייט זיין אפסייד דאון, גייט אויכעט זיין אסאך צרות אויפן וועלט. און נאכן משנה און כענדיג לערנען וויל זאגן א ווארט אויף דעם. וחכמת סופרים תסרח, און די חכמה פון לערנען פון תלמידי חכמים העט פארשימעלט ווערן, דאס הייסט מ'עט עס מ'עט עס אראפקוקן אויף תלמידי חכמים אויף ערליכע אידן, וירא חטא ימאסי. גיעריכייט איז א י מייסד איז א לשון ווי קרום מ'העט זיך פארעקלען. סאו איינער וואס האט מורא פון עבירה האט אן אראפגעקוקטע מענטש. סאו האב איך געפרעגט צו מיר וואס איז מיט א ירא שמים? א גיעריכייט האט אינגאנצן אויסגעמעקט ווערן, וואס איז מיט א ירא שמים? האט אויכעט? תירוץ איז ניין. אז דא אזא מושג ווי א מענטש קען זיין א ירא שמים אבער ער איז נישט קיין יראת חטא. וויאזוי פשט וויאזוי שייך אזא זאך? ווייל וואס טייטש א יראת חטא? אז א מענטש האט מורא צו טון א עבירה ווייל ער ווייסט אז מיר טו איך א עבירה פארליר איך מיין קאנעקשאן מיט די אייבערשטער. איך ווער אויס נאנט מיטן אייבערשטן, איך דיסקאנעקט מיך מיט די אייבערשטער מיט דעם וואס איך טו א עבירה, אפילו די קלענסטע עבירה. יעצט ספרים שרייבן שוין הונדערטער יארן, טויזנט יארן צוריק, אסאך מענטשן רעדן זיך איין, איך האב געטון איין קליין עבירה, וואס איז דאס? נע, איך ווייס איך בין אזא גרויסער ערליכער איד, די איין עבירה וואס וועט שאטן? איז אפילו א מענטש האט געטון איין עבירה דארף ער תשובה טון, אבער קומט די יצר הרע, און ער גייט צו ערליכע אידן און ער רעדט זיי איין אז דו האסט טוען די עבירה, עס וועט דיך גארנישט שאטן, דו גייסט נישט פארלירן קיין שום שייכות מיט די אייבערשטער, קיין שום נאנטקייט צום אייבערשטן. און מענטשן פאלן אדורך. איז שייך א זאך ווי א מענטש זאל זיין א ירא שמים אבער נישט קיין יראת חטא? איז טאמער דו זעסט א מענטש וואס מען קען טרעפן מענטשן וואס זענען היפכא מסתברא, פון איין זייט איז ער א ערליכע איד, און איז טאקע א ערליכע איד, אוהב את ה', און די אנדערע זייט טוט ער זאכן וואס מען טאר נישט, און די רעדסט נישט דא אז ער איז דורך געפאלן, יעדער איינער פאלט דורך, ס'רעדט נישט אז ס'איז געשען עפעס, די רעדסט דא ממש טאג טעגליך, זיין גאנצע מהלך החיים פון איין זייט קוקט ארויס ווי די ערליכסטע איד אין שטאט, און די אנדערע זייט איז ער פונקט פארקערט. זאלסטו וויסן אז א מענטש איז א ירא שמים אבער האט נישט קיין יראת חטא. ער האט יראת שמים, ער האט מורא פון אייבערשטן, אבער ער האט זיך קאנווינסט אז מיט דעם וואס איך וועל טון א עבירה, ס'וועט מיך גארנישט געשען. און איינע פון די זאכן ווי דו קענסט עס זען, ווי אין די תורה אליין שטייט עס, לא יקח שוחד, וואס איז פשט ולא יגח שוחט? וואס הייסט טאמער א בית דין גייט און נעמט יא שוחט, ווערן זיי שוין גוים? לאזן זיי אפ די גאנצע תורה? ניין. דער בית דין וועט ווייטער גיין, ער וועט ווייטער דינען די אייבערשטער און ער וועט ווייטער זיין א ערליכע איד. נאר די בית דין, די דיין וואס האט גענומען שוחט, האט זיך קאנווינסט אז מיט דעם וואס איך האב געטון די איין עבירה גיי איך נישט פארלירן מיין נאנטשאפט מיטן אייבערשטן, דאס טייטש אז דער בית דין איז א ירא שמים ווען נישט קיין יראת חטא. כ'מיין ס'קען זיין ער איז ירא שמים, ס'קען זיין ער נישט, אבער איך זאג אפילו טאמער איז ער ירא שמים, ער נישט קיין יראת חטא, ווייל ער האט זיך איינגערעדט איך קען אים נישט שוחט'ן, מיך האט עס נישט שאטן, איך בין אימיון צו עס, איך מעג טון די עבירות, איך מעג טון דאס, מען זאגט שבת מברכים, חיים שיש בהם יראת שמים ויראת חטא, כ'האב מיך אלץ געוואונדערט וואס איז דער פשט פון חיים שהם שיש בהם יראת שמים ויראת חטא, אז ס'איז דא יראת שמים און עס איז דא יראת חטא, תירוץ איז ניין, ס'איז דא א מושג ווי א מענטש קען זיין א ירא שמים און נישט קיין יראת חטא, דאס איז ווען א מענטש רעדט זיך איין אז איך גיי נישט פארלירן מיין רילעישאנשיפ מיט די אייבערשטער מיט דעם וואס איך גיי טון די עבירה, און דאס איז ראנג, און ס'איז נישט אמת, און דאס די מישן זאגט אונז, ויראת חית היא מעשי, ס'טייטש אז ס'איז טאקע טרעפן מענטשן זענען יראי שמים, אבער יראת חית איז זיין זייער שווער צו טרעפן, איינער שטייט נישט זיין בכלל, היא מעשי, ס'וועט ווערן אזוי אינגאנצן ביליג, ס'וועט זיין זייער שווער צו זיין א יראת חית. והוא אמת, תהא נהדרת. און די אמת העט זיין אינגאנצען פארטיליגט מען האט עס ווער קעיר עס העט נישט זיין קיין אמת אלעס איז זיין שקר וואס איך מיין די וועלט איז היינט איין שטיק שקר איך מיין איך דארף נישט מסביר זיין דא אז אלעס איז שקר נערים פני זקינים ילביני יונגע העלן פארשעמען עלטערע מענטשן, זקנים יעמדי מפני קטנים, עלטערע מענטשן זאלן זיך אויפשטעלן פאר יונגערע מענטשן, וואס איז פשט פון דעם? לאמיר געבן א קוק היינט אויפן וועלט, ס'איז דא אזאך, מען רופט עס אין ענגליש טשיילד ווארשיפ, מען דינט קינדער, מען שטעלט זיך צו פאר קינדער, קינדער זענען אלעמאל גערעכט, מען טאר נישט דיסציפלין א קינד, מען טאר נישט אויסמענטשן א קינד, אזא זאך איז קיינמאל נישט געווען. דאס איז פשט אין די משנה, זקנים יעמדו מפני קטנים, די עלטערע מענטשן זאלן זיך דארפן צושטעלן צו די יונגע, ס'איז א עולם הפוך, א פארקערטע וועלט. ביין מנוול אויף, אז יענער וועט קענען ביליג מאכן דעם גאנצן מנוול איז א לשון ווי אין וועסט די נענסט איינעם און די ביסט מבזה מיט די גרעסטע בזיונות א זון וועט קענען מנוול זיין זיין טאטע מאכן זיין טאטע אויסקוקן ווי ער איז גארנישט ווערט ער איז א נבילה איך מיין חס ושלום באט ממש אזא לשון איז ביי מנוול אויף זיין א נארמאלע זאך אז א זון זאל מנוול זיין זיין טאטע בת קומה באמה א טאכטער זיך צושטעלן אין פראנט פונעם מאמע מיט חוצפה כלה בחמותה א כלה א שניר ער וועט גיין אקעגן איר שוויגער. אזא זאך איז קיינמאל נישט געווען. אוהב האיש אנשי ביתו. די שונאים פון א מענטש וועט זיין דער וואס וואוינט ביי אים אינדערהיים, זיין הויז געזונט. אמאל, בדרך כלל ווען א מענטש האט שונאים איז יענעם, יענעם, די משפחה האט קומט זיך נישט אויס מיט די משפחה, די קהילה מיט די קהילה, ווייסט, נעיבערס, דאס איז אלעס אנדערע מענטשן ארויס פון דיין משפחה. זיי מישן איין אוי וויי איש אנשי ביתו, די גרעסטע שונאים פון א מענטש איז זיין, ליטערלי זיין אייגענע משפחה, זיין ברודער, זיין, צו א טאטע מיט א קינד, צו א ברודער מיט שוועסטער, ברודער מיט ברודער, וויאזוי עס זאל נאר זיין, קינדער צו א טאטע, עס זאל זיין די אייגענע הויז געזונט, דארט גייט זיין די גרעסטע שונאים, דארט גייט זיין די גרעסטע מחלוקת, אין די אייגענע הויז, וואס איז א געפערליכע שלעכטע זאך צו לעבן אין אזא מין סיטועשאן, באט איך מיין היינט צוטאגס אונז קענען עס פונקט פריטי מאטש אנדערסטענד די אויב א איש אנצער ווייסט ווי אז מ'האט זיך פיינט אין די אייגענע הויז. פניי דור כפניי כלב. די פנים פון די דור העט אויסקוקן ווי די פנים פון א כלב. סאו די פשוט פשט איז אז די דור העט זיין אן קיין בושה און אזוי ווי א הונט האט נישט קיין בושה אזוי גייט די גאנצע דור אויסקוקן אן קיין שום בושה. יעצט די חתם סופר זאגט, אין צייטן פון חתם סופר האט זיך אנגעהויבן די רעפארם מאוומענט און האט זיך מסופק געזאגט אז יעצט פארשטייט ער וואס איז פשט פון פני דור כפני כלב, אז ער איז געגאנגען קוקן אויף א הונט, איז א הונט יעדע מאל א הונט וואקט מיט א באס, יא מיט א שטריק, אלץ די הונט וואקן פון פאראויס, יעצט וואס געשעט ווען ער קומט אן צו א קארנער, איז די הינט ווייסט נישט ווי די באל באס וויל גיין וויל ער גייט דאך אין פראנט ווייסט איך שוין וואו עס גיין לינקס רעכטס אדער גראד סאו די הינט העט אפמאכן ביי זיך ווי ער גייט און טאמער זעט די באל באס גייט די אנדערע וועג העט ער שנעל געבן א שפרינג אין פראנט פון באל באס און אנהויבן וואקן אזוי כאילו איך בין געגאנגען אויף די וועג און די באל באס וואקט מיך נאך ס'זאל אויסקוקן ווי ער פירט די באל באס איז זאגט דער חתם סופר, זאל דאך זיין פאר משיח העט קומען אז די רבנים זאלן גיין די וועג וויאזוי זיי ווילן, און די רגע זיי זאלן זען אז די עולם וויל גיין אויף די אנדערע וועג, וועלן זיי געבן שנעל א שפרינג אין פראנט און ווייזן אה קוק איך בין געגאנגען אויף די וועג און טוישן זיין גאנצע מיינונג. סא אז ער העט גיין לינקס, ער זען די עולם וויל מ'זאל גיין רעכטס, וועט ער געבן א שפרינג צו רעכטס און אינגאנצן עוקר זיין וואס ער האט געזאגט אויף זיין מהלך אויף די לינקע מהלך, ווייל די עולם האט אזוי געוואלט. יעצט איך האב געטראכט צו מיר, די משנה דרוקט אויס פני הדור כפני כלב, איך ווייס ס'איז א לשון, ס'איז א אויסדרוק, אבער ס'איז עפעס א לשון, די פני הדור וועט זיין כפני כלב, יעצט איך האב באמערקט, וועסט גיין קוקן אויף א הינט, און אין ברוקלין קענסטו זען סאך מער ווי ס'איז דא סקווער בלאקס, איז אויף וואס גייט און וואקט זיין הינטל? איז א הונט יעדע מאל ער קומט ערגעץ אן גייט ער און ער שמעקט, פארוואס שמעקט ער? ווייל א הונט'ס נאז איז אזוי ווי אונזער אויגן, ער באקומט אינפארמעישן, אלעס וואס אונז זעהן מען אדער ווי אונז קוקן א זאך, מען באטראכט עפעס, ער באשמעקט עס, די זעלבע וועג וויאזוי אונז באטראכטן, ער שמעקט עס. סאו, און א הונט איז אויך זייער א נייגעריגע חיה, סאו ווי ער גייט שמעקט ער, ער וויל זעהן וואס דאס איז, וואס דא גייט פאר, יעצט זיי גייען זעהן ווי דער מענטש קען גיין וואקן אדער ארום די בלאק צו אפ ענד דאון די בלאק, איז יעדע מאל די הינט אדורך וואקן א בוים צו א פאול וואס ס'זאל נאר זיין, וועט ער זיך אוועק שטעלן און נאכאמאל שמעקן. ביסט דאך דארט געווען פינף מינוט צוריק! אדער קענסט פרעגן די הינטל, ביסט דאך פינף מינוט צוריק דארט געווען, וואס שמעקסטו נאכאמאל? וואס מיינסטו האט זיך געטוישט אין די פינף מינוט? אבער ער שמעקט נאכאמאל, פארוואס? ווייל עס איז א הינט. קוק היינט צוטאגס וואס גייט פאר אויפן וועלט, א גאנצע טאג, מען איז ביזי כאפן די נוז פעיפער, די צעטל, די צייטונג, די דעיס, די טעלעפאון, א גאנצע טאג איז מען ביזי קוקן וואס איז נייעס, וואס איז נייעס, האסט נישט געזען נעכטן האסט נישט געזען קיין שום נייעס פון א טאג פארדעם, האסט נישט געזען א טאג פארדעם האסט נישט געזען קיין שום נייעס פון א טאג פארדעם, ווייל אין א רעגולער דעי, א דעי טו דעי בעיסיס איז נישט דא קיין נייעס, זאל דאס מיך קומען פרעגן, דאס גיין קוקן אין צייטונג, צו דאס גיין קוקן אויפן טעלעפאון, איך זאג דיר צו, בדרך כלל גייסטו נישט האבן קיין נייעס, יעדע פאר חדשים געשעט נייעס, אלע דורות געווען, איינמאל אפאר חדשים איז געשען עפעס א גרויסע זאך, איז געשען עפעס נייעס, און ווען די גרויסע זאכן געשען העסטו עס הערן צו דו קוקסט יא צו דו קוקסט נישט, אבער מיט דעם אלעם, די עולם ווייסט אז מען וועט גארנישט זען און מען איז ביזי א גאנצע טאג קוקן, סאו איים סארי טו טעל יו אז מען קלארעט אין דעם די זעלבע זאך, אונז אלע קוקן אויס ווי א באנדע הינטלעך. סאו איך פארשטיי דאס איז פשט פניי דור כפניי כלב, די מענטשן זאלן אויסקוקן ממש ווי הינטלעך, מ'עט זיך אויפפירן ווי הינטלעך. א ביין, זאגט די משנה ווייטער, א ביין איינעם איז מתבייש מאביו. א זון האט זיך נישט פארשעמען פאר זיין טאטע. טאטע טוט אים נישט קענען געבן מוסר זאגן, טאטע טוט אים נישט קענען דיסציפלין. און יעצט פירט די משנה אויס מיט א קשיא, ועל מי יש לנו לישון, אויף וועם קען מען זיך פארלאזן? על אבינו שבשמים. וואס איז פשט פון דעם? די גאנצע משנה קומט אונז אויסצולערנען אויף די לעצטע ווארט, על מי יש לנו לישון, על אבינו שבשמים. ווייל ווען א מענטש לעבט אין אזא דור וואס געשעהט איז א מענטש זעהט וואס גייט דא פאר אלעס איז שקר ער טרעפט נישט קיין שום פלאץ ווי ער קען זיין נארמאל אוי וויי איש אנשי ביתו אין זיין אייגענע הויז ער קען נישט טראסטן זיין אייגענע פעמילי איז א מענטש טרעפט זיך אליין און וואס געשעהט ווען א מענטש טרעפט זיך אליין זעהט ער איין אז איך קען מיר נאר פארלאזן אויפן אייבערשטן ווייל נעם עס אריין זאלן זיך אלע געדארפט פארלאזן אויפן אייבערשטן פראם דעי וואן פון מיר זענען יונג, אבער טבע פון א מענטש איז מ'ביז זיך פארלאזן אויך, כ'האב א טאטע כ'קען מיך פארלאזן אויף מיין טאטע כ'קען מיך פארלאזן אויף מיין ברודער כ'קען מיך פארלאזן אויף מיין קהילה כ'קען מיך פארלאזן אויף מיינע קינדער, איז באשעפער גייט מאכן א דור ווי אלעס זאל זיין משה קאפויער, פארוואס? כדי צו העלפן א מענטש אז א מענטש זאל קענען איינזעהן אז דו קענסט דיך נאר פארלאזן אויפן אייבערשטן. איז אלעס, די אלע זאכן איז געמאכט פאר אונז, אונז זאלן קענען צוקומען צו נענטער ווערן מיטן אייבערשטן. איז טייטש די יצה ר האט זיך לייגן שלאפן, די יצה ר וועט ווייטער ברענען, אבער דאס העלפט צו א מענטש, ווען א מענטש טרעפט זיך אליין, יעדער איינער, ער האט סאם פוינט אין זיין לעבן אדער האט ער זיך שוין געטראפן אדער גייט ער זיך טרעפן אויף א וועג ווי ער איז ממש ער איז אליין, דאס געשעהט די היינטיגע דור, ער פילט אינגאנצן פארלוירן, איז דעמאלטס די בעסטע צייט פאר א מענטש ער קען איינזעהן אז ס'איז דא א באשעפער אויפן וועלט. יעצט, ס'איז דא א מחלוקת אין גמרא צו משיח וועט קומען אין דור של צדיקים אין דור של רשעים, איך זאג ס'איז נישט קיין מחלוקת, איז קודם בלשון. אויף א דזשאוקי וועי קען מען עס זאגן אז דאס אז די וועלט גייט זיין אלעס אפסייד דאון און עס וועט נישט זיין קיין אמת איז פון אינדרויסן וועט עס אויסקוקן ווי דורשן צדיקים, אלעס וועט אויסקוקן ערליך, אבער וועסטו אריינקוקן אינעווייניג אין יעדע מענטש וועסטו זען אז עס איז עפעס א אנדערע פיקטשער אינגאנצן. דאס איז א דאס איז א דזשאוקי וועי. יעצט צו זאגן אן אנדערע אויף א מער ערנסטע וועג.

ער האט געזאגט ס'גייט געשען א שלעכטע זאך און ס'איז נישט געשען הייסט ער נישט קיין נביא שקר פארוואס ווייל א שלעכטע זאך קען אלץ מבטל ווערן א גוטע זאך קען נישט מבטל ווערן סאו די משנה דא זענען נישט געווען קיין נביאים זיי האבן גערעדט פון רוח הקודש און לכאורה אויך די לענסט נאך זעסטו נאך שרייבט אויך זייער סאך זאכן אזוי ווי דעם סאו קען זיין ס'איז א תמצית פון נאך. דאס ווייס איך שוין נישט, איך זאג נישט גארנישט, באט ס'געבט מער רוח הקודש, אבער די אלע זאכן וואס זיי האבן געזאגט ס'גייט זיין שלעכטע צייטן, ס'מוז נישט זיין, די איידיע פון גלו יחרב וגבלן ישום ישום, ס'מוז נישט זיין ס'גייט געשען, איז צו פרעגן וואס הייסט ס'וועט נישט געשען, ווייל טאמער אידן וועלן תשובה טון וועט נישט די אלע זאכן מוזן געשען. סאו, די מחלוקת פון ס'וועט זיין א דור פון צדיקים אדער א דור פון רשעים, מוז נישט זיין א מחלוקת, ס'איז אזוי, אויב אידן ס'וועט קומען א דור ווי די גאנצע דור העט תשובה טון, העט משיח קומען צו יענע דור, גרינגערהייט, אז יעדער איינער וועט איינזען ער קען זיך פארלאזן, אז ס'איז נישט דא אויף וועם זיך צו פארלאזן נאר אויפן אייבערשטן, און יעדער וועט זיך נאר פארלאזן אויפן אייבערשטן און מען וועט דינען דעם אייבערשטן און מען וועט זיין נאנט מיט די אייבערשטער, און ס'וועט ווערן א דור פון צדיקים, העט משיח קומען גרינגערהייט. אבער טאמער אידן וועלן נישט תשובה טון, עס וועט נישט זיין אזא דור, די וועג וויאזוי דורות פירן זיך אויף און זיך פארט ווייטער, וועט אויסקומען עס זיין א משה קאפויער דור. סאו ביידע שטימען. ס'קען זיין ס'זאל זיין א דור פון צדיקים, קען זיין א דור של רשעים, ס'ווענדט זיך וויאזוי די דורות וועלן זיך אויפפירן. ס'איז נישט שייך פאר איינעם צו וויסן. ס'דארף מען וויסן אז אפילו מען לעבט היינט אין א אפסייד דאון ווארלד, אז די אלע אפסייד דאון זאכן איז געמאכט געווארן, פאר אונזער טובה, און אונז קענען פארשטיין ווי עס איז אונזער טובה, כדי א מענטש זאל זען אז דו האסט זיך נישט אויף וועם צו פארלאזן נאר אויפן אייבערשטן, עס איז נישט דא קיינעם אויפן וועלט היינט, דו קענסט זיך נישט פארלאזן אויף קיינעם נאר אויפן אייבערשטן, און דאס ברענגט אונז נענטער צום אייבערשטן, און וועגן דעם געשעט די אלע זאכן, און טאמער די עולם וועט תשובה טון, איז די זאכן וואס איז נאך נישט געשען, גליל איז נישט חרוב געווארן, גבלון איז נישט געווארן אינגאנצן פארטיליגט, און די מענטשן פון שטאט וואס דארפן, וואס שטייט אז זיי זאלן ארום גיין פון איין שטאט אין די צווייטן איז נישט געשען, און איך זאג יעצט צו ר' וועט זיך נישט, עס וועט אים נישט באדערן אז עס וועט נישט געשען אז משיח זאל קומען פארדעם, פארוואס? ווייל טאמער יעדער האט תשובה טון וועט נישט מוזן געשען די אלע זאכן. איך האף ענק אלע האבן פארשטאנען. האטס א פרייליכן טאג. יעצט האב איך געוואלט לאזן א מעסעדזש, איך האב געעפנט א ארגענעזעישן וואס הייסט אח ואח, ברודער מיט א ברודער, עס איז געמאכט געווארן פאר עלטערע בחורים און גרושים, סינגלס, זאל נישט פילן אליין, און איך מאך קומזיצן און איך האף צו עפענען אכסניא צו קענען יעדע שבת האבן געסט, און איך וויל נישט דא מאכן א לאנגע דיטעיל וועגן דעם, יעצט טאמער איינער ווייסט אדער איינער איז א עלטערע בחור אדער א גרוש און פילס לאנלי, כ'וועל לאזן מיין נאמבער. איז רוף מיך און כ'וועל דיך קיפן אפדעיטעד וועגן אלע נייע עווענטס, כ'וועל אפדעיט יו ביי די עווענטס און האופפולי כ'וועל עפענען אכסניא און כ'וועל העלפן אנדערע עפענען אכסניות צו מאכן שבתים מער אזוי ווי פיר פינף צו צען בחורים א שבת, און אויב איר קענט מנדב זיין. איז רוף מיך אדער אימעיל מיך, לאז מיין נומבער און מיין אימעיל און שיק א נדבה, איך טריי צו שאפן פופציג טויזנט דאלער צו העלפן אכסניא אין א בית מדרש, האטס א גוטן ליכטיגן טאג.